My name na Confidence David. My name na Precious Enyayoko. When I started my career that time, na still business sha. but na business and career when i started that time na just strictly traditional because i i been dey sell clothes when i just finish nysc around 2013 you know so i go dey carry the clothes dey go one local government office dey go bank imagine carrying two ghana must go young girl small girl you know i no know say i fit do am better and that time instagram bin dey you know just dey come up you know before everybody that time na people wey get iphone

you know i joined i later joined facebook joined instagram you know i, I can't sell my market i can't deliver outside abuja for that time so yeah that little decision i made you know helped my business you know um that time in the go government house one person want this thing i help and do am you say that it girl where they come around go help hmm. and go help person do something Now, one man back in the day that time ipad just they come out.

Now, we and the UK FCDO, that's Foreign Commonwealth and Development Office, now we partner. So FCDO, they fund us to do this work. And what do we do? we dey train thousands of women and girls aged 15 to 40 years with basic to intermediate digital skills like i talk am earlier cybersecurity na advanced but if we never fit give the basic

while di rest of dem dey learn virtually di last time wey we do am na 4000 women take benefit for dis thing o 4000 of dem free training and di stories wey don get dey dey dey yafu yafu everywhere some girls like dey don get work for bank because of dis dis short three months training you know dey don get many jobs some of dem don open businesses wey their social media manager wey dem don become dem just dey help just dey hustle their small small money dey take whole side. Um, tempo started you know, as a community start like community you know, for this part of the world um, business no easy like that you know you know just no be say you go just start business today tomorrow profit go enter e take different things to make you succeed for business so I start um, to help women, you know, find other women because if you create community of women, this one gets you know um, tech skill this one gets business skill this one gets so different skill coming together you know to help women build sustainable business now i now i start start tempo because i like business i like to do business i know like you know corporate work we know what make women dey disadvantaged to get job opportunities

you mean dey tell me say i gather say make man no you know make i no feel inferior to man unfortunately that's not the case for a lot of girls yes. so wetin i dey wetin i dey do when i see those kind of people i dey take am personal because you see the girl wey we dey help today mm. me na one person dey I, I help me but now na thousands of people i don dey help so the one person wey we fit help i go go that extra mile to help that person how sometimes you go you get reason with the parents yeah waiting with their fear sometimes i know they get the opportunity to get that reasoning mm -hmm. you know maybe because i know fit physically go fit see them but i go train the girl teach the girl waiting to talk you know understand waiting with their challenge first mm -hmm. where they mm-hmm. say make you know drum if not out of ignorance you go take a nice way educate your parents they dey enthusiastic but we need to take technology to them because in those parts of the world e no easy to just access tech like that most of them not even they no even dey where tech dey they no even know wetin be tech they just know say they want more for themselves so wetin we fit do we fit go there create online classes for them you know mo because most of them apart from even tech they no even dey go school you know

and teaching them and giving them the equipment. No they do good work in silence. A lot of us they say move move in silence. No be this kind thing they do move in silence. If they do good good work, make you show other people say this work you they do am o. Because now from there where you go fit attract the people go fit help you you know with funding the people will fit help you with their with their time you know the people wey go fit support you with advice you know na from there. imagine woman wey dey sell agege bread she i'm i'm sure she would have thought about it that oh ah, this bread fit get like strawberry flavour but she be like mm, abeg na stupid idea abeg which one be strawberry bread but imagine we going there you know helping them and telling them that see this your idea is not stupid

do video you know because the world now is big on visuals but if you dey do good work you dey just you go just do the work go hide under one place you no dey use social media eh, eh, a lot of people when i talk social media they think only instagram they think only twitter carry am go linkedin too you know na professional network be that especially if wetin you dey do for woman na professional something go put am for there make more people see wetin you dey do by so doing you go slowly over time with consistency no be something we go do one time drop as in this thing no dey work move on you do am consistently before you know am people go wan identify with you your work go grow and you sef go dey fulfilled. also teach them financial market see they don they don they are not accountable financially they don sell you know apart from their job hundred hundred naira one one thousand wey they dey do they no get they dey eat their profit eat

because we never really get and apart from um, laws and regulations around this thing we never really get anything where if you talk say if you report to social media uh, then those pictures will just disappear from online or from people phone e never dey yet so the thing the biggest way to protect yourself is say make you know as e dey sweet you hmm. e dey sweet am hmm. tomorrow if you no sweet am as e dey sweet you or if you no sweet you and e dey sweet am too so when you that one come happen some some people dey change from wetin you sabi so no trust anybody with pictures or that are intimate to you no trust anybody with that kind of information however if e don happen already say person dey use this kind of information dey take threaten you

the good thing be say as this awareness don dey comot say people don dey do this kind thing you know e don dey happen say people don dey take am seriously as well but make you no pay any money to anybody top on say you dey talk say they wan release your picture because wey you go wan stop you go start but you no go fit stop am you go continue dey ask dey ask for more money so no pay any money but go law enforcement For me, my biggest challenge was that phase in my life, you know, um, where, you know, after childbirth, coming back into mainstream, you know, to become, you know, a person where people will find come again for her skills, you know, because I am, I be that kind of person where I dey look and say I no wan get opportunity because I'm a woman. Mm -hmm. I won't get opportunity because I be the best person for and the because job. I sabi do And because I sabi do am. So if you dey there, you be look left or right, whether man or woman, I for still become the person wey for choose. give the opportunity for me na na barrier but i no i no make am become barrier for me mm -hmm. right you know normally sef i be woman i come petite i come small back on back on you know you go go bid for jobs they go say oh this small girl and i'm like i don't okay maybe because i no look my age but still i still hear that and you go still meet people wey wan take advantage of you because mm. uh, before i give you job you go you go rub yes. my back you go do all those kind of things but one thing wey i don learn for this journey be say if you know your work they go call you they go find you they go give you the job you know if you are very persistent and if you are excellent you know when they go say oh rub my back if not no work come they go come they go they go find you because when they go round they no see person wey fit do am exactly so

just start i know some people they go say oh ah everybody they do am see there is no industry wey never crowd like nigerians especially if if i start something today twenty million other nigerians will start am no be so startup start fintech fintech everybody don't do fintech makeup makeup everybody no do makeup so if you have a passion to start a movement something positive start just start start small but start you know don't look at your background don't look at the money you have don't look at your community don't look at how strong it is yet even if it's five followers you have na so church dey start you know from clap na im dance dey start so your five members carry carry them and start a movement just start just start it won't be perfect but just start.